so zvaiitika kupi kwedu vachii so ndakazongopota vachingoona vanesistawa yangu vachiti profet vakapinda vobva vakotama vopfugama vachimutidza zvavanenge vachiita then mwana wangu kuona ngojaira but mafirst days ndaitovatuka ndotochinja chanel then eh, ndopana vava ndaita problem nava ndatotanga vaita problem madays iwayo mwana yatanga kuita continuous bleeding kana mina madoctors zvichiramba ndichipoma matablets ekuti ndimwe zvostopa but ndikange akanga apera zvaiva zvaramba zvichicontinue so pandakazoona mumwe mwana mino mumwe mwana airapwa ikoko ainamatirwa naiwo profet anga ine kunonzi machi mapiles aibuda mapiles vachitoona machi zvitonge zvekudzokera mukati so vana vana voti ah kungamwena neproblem yako even my sister akatoti enda uku ndokuti kwaunokwanisa kunopora this problem so vakabva vangu announce patv papo vakati kune single lady service iri thursday so muitese vanhu muuye then vana vana tongonzi nezita yangu handi ndokuperekedza ipapo Pataenda patongoniti unongoenda for healing chete iwe woregedza kuenda kuchechi koko wodzokera bcause kwachibwe zvangu zvaramba ndaingoenda pamaprayer line zvichiramba so ndabva ndaenda vakabva vatongondinamatira vaninamatira three times ndobva vatongoti bring our testimony saka pandakatoisvika kumba bva ndatotanga kuburitsa maclot akakakure chichichi then the following day ndatomuka ndichitorwadziwa zvichitobuda zvaka zviri black sisi yangu vatonditi haitori deliverance chichiri ikutoitika ndopa sunday yatona zvaka zvatopera zvachose ndatorit so next sunday yachona vanoti kana ukanamatirwa zvazvaya vanotora manumbers ako kune it team vanonge vachonyora manumbers vechini kwaunogara vozoita follow up kuti wakazoita sei so vakabva vandifonera vanditi wakazoita sei ndikandataa ndaright vati can you bring us our testimony ndobva ndava ndaenda so pandakaenda paya i remember vanotanga vakukansela chichichiona kuti testimony yako iri ngirini here kuti upe inoita here kuti utaure pamberi pevanhu wokugadzisa chipo kana pane paunenge uchikanganisa so i remember sischek ndovakatoita sei vakatondikansela then vandaenda vananopa testimony napa testimony vandatodzokera kumba from there ndazomboenda Cause sister wangu nditi just to go for healing handa kuzomboenda mana anogara kumba ndipana vazotanga kuchenda kuko muna may end of may ehe ndakuenda muna may muya muya ndobva ndasvika musi wa 28 may I still remember because in every service, Friday service, because prophet vandipa prophet ndanga ndakagara kuoverflow zvizvokuti hausati wakumboziva kana munhu waniwo bcause i just came for healing then kana todzokera ndaana munhu wandaiziva saka ndandakatogara kuoverflow vanhu mbava kuti he handi ichichi vanhu vakakwanisa vada kunamata vaingonamatira munhu wese saka inaa vana tosumudza mabhuku angu vana tofamba ndichipinda nekushedu kuti ndinobuda ndobva vamwe vakadzi vachitotanga kundipusha vanhu vachida kupushira kuenda mukati kuti vanonamatiro saka indaa vanhu votanga kungopusha umwe vanhu vatoendawo chi pakiu nana pakiu profeti vava kundinamatira vakabva vati nema ashanisa mubati i want to talk to her in person ndobva vanditi there's something chawakabata chausiri kuda kusiya something bad saka inini ndavovhunga zvito kuti unoita confusion zva vanhu vatovhunga ngati ah something chandakabata chii ndobva vanditi ndakati i don't know a prophet zvikanzi there is something chawakabata i want to help you ndakati achandinongoziva ndichokuti nelife yangu haisi kuita sei haisi kufamba zvakanaka mara handisi kuziva kuti chii kubva vati enda kucounseling saka ndakati mimwe ndatombopfuura nekosha chokuti ukasvika ipapo unongoona vanhu vakagara ungonogarawo nevanhu vachingokanzi uchingonzi pari kuitwa counseling i just thought kuti maybe ndopazvinotangira because i didn't know much about Ndikabva tovati ah name ndiriko pakarira time zvikanzi namira nani ndiriko zvikanzi kupi ndikati kucounseling wati panapa here ndikati e zvikanzi go back vati counseling team vatodeedza vamwe vanonzi baba rugara so ndovakabva vamhanya mva vaya mva vanditora then tichitoenda kucounseling koko siya admaya vakabva vati e inonzi anistarei vandatisera ndibva wanditi zvoni maimbopinda church kupi ndati kwachibo hanzi hando munhu naitsvaga ndibva wanditi tuna babarugara kana mapedza naye auzoita sei auzomuona then vataenda chisvika kwakai ndakabva ndakanzwa nababarugara vakati hauna mbobira kwamhenda kun'anga here kati kun'anga at my age nganzi e eh. ndikati ah maybe takaendeswa tirana adiki hatizivi but hanzi andamboenda ndibva kutondipopotera machips anga ndakabata chiti hey ndimwana unondyira muchechi chichi zvinoramwa naprofet because this my first time kuuya ndatongotakurwa ndichiti ndozodya ndamukombi ndakudzokera kumba hanzi hey ndinoshara ndatino ndobva wanditi okay anyway kana usingazive kuti wakamhena kun'anga kana kuti kuti you just need to change your character But my character, how did you know my character? Because ini ndatotanga uya nhasi and I received my prophecy nhasi zvikanzi I'm a psychology, I'm a psychologist here by profession. I studied psychology, so I can study human character within some hours. ndobva ndangotsamwa ndobva ndatoti ah it's fine handatombopindwa rafu zvezvavangakutaura ndobva ndakazovati ndikukumbira kuonani vaive vanditi vada kundiona kuza iti ndino kuti ndisiya kana kuti ndiani ndo vakatozotisiya admire vati chi vaine zvaenda kumba unotozovaona the other day haukwanisi kuvaona manero anaye bcause yanga iri sevisi yemanero ndova ndatoenda saka pandakabva muyamaya mavanga vari ndichienda ku imomo munonzi mutheatre mataita counseling ndobva vatonditi chidzokera hako kushed ndichidzokera kushed profeta yanga asati apedza kunamatisa vanhu ndobva ndasvika kuina ah, mai chivero vakabva vandimhanyira mai chivero shes the lady anoita counseling ndobva vandimhanya futi ndobva vandimhanya mbo vanditi ah sir i was looking for you zvana profet nditeche nditaure newe mandati ah it's okay ndobva vanditora number dzangu vakati mangwana are you free kuina basa here Kunzi neRushano Legal Guardian iri pana paSilundika House. Ndobva vatonditi uri kuenda kubasa here mangwana ndikati ah kana mutondoona ndinokwanisa kupa excuse ndikase ndowe wati akuona mangwana na 11 panapa ndatora zvinhu naye ndadzoka the following day saka ivo maichivero andakuvaona that day angasi wakandikapa counseling vakabva vandipa the other two ladies vavanoshanda navo zvikanzi uri vachakubvunza chichina mbizi ndine zvimwe zvandatumwa naprofet vakadzi aya vatanga ndibvunza life yangu yandakararama vana vaudza zvese vachitaura zvese because sometimes profet vanenge vachitoda kukubatsira vana vaudza zvese ndavaudza then vakabva nditi hatichaita se profet vanenge vachinyora manotes zvikanzi profet tichanoita sei tinozonoapa dhayari rezvinhu zvavanenge vachitaura so ndobva vatondibvunza kuti hapana chimwe chinhu chawakambobata here like kuenda vana wapostori muchi natoudza kuti ah ndakamboenda wapostori ndine mafuta ndinawo ehwaniso andakapiwa but ndinotombovashandisa hende ndobva vatonditi zvone ah saka achiita sei saka ndo mafuta anga achita sei aitaurwa naprofet why you didn't disclose it ndingada ini ndanditoe no confusion because i didn't know matauro avakaita kutaura kunge ndine chimwe chinhu hombe then kwangoti its fine saka ndatoenda kumba maichero yakandifonera ngati zvanzi naprofet mangwana futi ah, mso yange ri saturday then sani ndataita service vakatotaura about vanhu vane zvinhu chichi mapostora chivanhu vemusarende but ini ndavaramba ndakagara pasi Cause vamwe vasina kutaura kuti chii exactly so mse monday sunday manheru maishoera vabva vandifonera zvikandisira zvana prophet uye kuprayer line nemavisitors munamatiro ikoko uye nechi nemafuta ayaya ndikati haurit ma ndana ndaenda kuprayer line kakwaya Service yatanga kuvhetwa kwatanga kunamatira vanhu vachinamatira vanhu ufunga vatotibata musoro because vanobata musoro kana ten times vanhu mavisitors saisinga takapfekedzwa mablack tag vaya vanenge vatora kuti chimboenda kuprayer line vanenge vasina kubhadhara mari yeguest house vatanga kutibata musoro chichi vakutobata kestrini pavakabva vati am seeing this oil ndikati ndinayo ndauya nayo zvikanzi saka why you didn't say it that day ndikati a ah, confusion ndobva vaita kunge varanga vana kuti a ah, prophet please help me ndobva vangoita kunge vatora amwe achichi vangobata musoro zvazvo aparinina couldn't believe it kuti am free even pavakataura kuti everyone now is free bcause ndakanga nditonetsi kana kuti varama pandataura kuti mafuta ndakaita sei ndakatadza kumabuditsa that day ndipo wakazonditi uya nawo kana ndomatura kubag namatura bag ndakabva ndasikomavhura pamwe anbva wati nononotori open closet pamwe nditi kanda ndakanda mbva wati youare free ndipo ndakabva ndabva mbva ah, watoti pane time yekuti kana vakunamatirai munowatambidza maprayer requests enyu saka ini nani nema prayer request anani nawo ana ndakabata ana ndakabata prayer request yangu ana ndakabata maoko saka unongo vatambidza isu tivatambidza muline iroro uri muprayer line iyoyo then mafisters anozoenda one on one ndobva vatota tongo vatambidza kana ndakavatambidza mubva vatongo nditi uramba uchitaura namechivero wazvinzwa vanati ewe maneno namechivero ayo mbana novaudza zvikanzi its okay tinozoramba tichicommunicate Pandakasvika kumba mai Chivero vakabva vatondifonera ma 12 manheru zvikanzi because service yakapera kuma 11 manheru vanditi sera manje mangwana futi unakwanisa here kuita sei kusiya basa because profeti vati zvonichi uye kuhwani on hwani ndakaa mama chandikuda kuti nini life yangu ite sei iite right ndizive maways ekufambira at least kana uine munhu anenge achikuudza who sees from god is better ndobva maitwero vaiva vati saka unouya mangwana ah, na six o'clock tosangana toenda che kuhotel saka kuprospect kwangu sati kwakutombova kwamadays vayo mataenda kuhotel vaionera vanhu kuground ravo resoka ndoko vaitisa maone on one saka ndakatowanda ikoko titoriri maladies akatowanda ndifunga varume vangu vari about three ndobva taenda kuningirana kuti amunaini nana kansela wake kwavari profet ivanga vangogara like nechekune macheza yotuwa isu tinenge takagara mapenjo vadasunga namatron vanaina ndasvika ipapo vadasikupfugama ndobva vati ah, how are you ndati makadi zveprofet zvikanzi zvava tinoshanda kupi ndati kulika wakadini ndobva nditi how did you get that job ndikati zvikanzi wakadanana bosi Ndikati naboss no zvikanzi saka ukariwana sei ndikati ndakangoendesa macv dzangu zvanzi oh, okay ndivanditi how do you want me to help you maitwere vanenge vakangomira vakapfugama like just behind you vachimweti vange vachikudzwa zvavo but should be hearing everything ndobva shanzi how do you want me to help you ndikati ai ndopedzisa chikoro because i did it but ndandisati ndaita sei ndakazogumira muroads ndobva vanditi orit ambva kuti ah maichwero kumana inini andichimuona kunge akangwarangwara kukusa kusokwa bvembe maichwero ayambva kuti ah its not easy prophet to talk to you yeah, man of god ndobva vati taurai naye ndobva ndaenda muna maichwero maichwero ayambva kuti relax sera taura zvese prophet zvanematobvunza just pour everything out kana utori neproblem yainayo just tell him ndobva ndati auright ndobva ndadzokera zvikanzi audiwa mito yopyo ndati a ndiri kuda because maichero akabva atondiudzwa kuti vaudzwa kuti ndida pekugara pari right nekutangawo zvangu ndobva maichero vanditi zvoni a ah, mandadzokera ndobva nditi audiwa mito yopyo ndikati a ah, ndiri kuda kutanga zvangu ndipekugara pari right ndobva nditi okay eh, apo kugara mwana audzwa ndinogara nesister yangu kugrindel but uh, it's okay in a week or so we'll see what to do ndobva ndati aorit maita basa ndobva urinzwa kuti une maboyfriends mangani ndati makumunana nawo ndakanzi namai chivero chidilita eh, unowana murume ari right kuno kuchi kuchurch ndobva vatoseka vakati waiye wakanzi dilitangani wakanzi ndozvavandiudza hanzi ah, it's okay ndobva nditi chienda ndaenda so mai chiraya ndakabva ndaudzwa zvanzi ine wikoro so mandatongoenda wiki marapera two weeks bva dzapera mandatanga ah, kuregedza kuenda kuchechi kakuya muna june muyamuyama ndisaenda kangoenda for two weeks ndichaona kuti vanondibatsira here as he said then uh, ndaregedza mai eh, kubasa manje zvinhu zvakabva zvatanga kuoma takabva tatanga kunyima pay june july hakusina pay kana transport chai chaiyo tatisatombopiwe adinno kuti zvakange zvichibva nekupi so i had to sell my phone and ane s two madays wayo nekatv kana ndinako murume wangu ka 24 inch kana ndodza sister yangu kuti ndakutengesa nditise ndine kumisina ndinoota but it's okay i support you unogona kuti zvekuramba upari kubasa taimunzi rambai muchiuya though tisina tisina transport uyu allowance ndobva ah, ndatoenda kume sita yangu vati nditi ndokupa 1000 runs ndozodzosera vanhu ndokubatsira because iye even zvinhu zvake zvakabva zvatotanga kusunga kuti ndobva ndaenda kumesi napapamba nanohodha natohodha ndakatohodhera magari mboyekugrindeuku vanhu toya nemapampa mashedzi but atotiwa zvinhu zvazve saka after two weeks ndakatova chindoda mari yangu after two weeks because it was towards month end yajune ndobva vatondipa chi mari dzangu back ndakuda kutodzokera ndatogadzira kuti ndasaura ne two days kuti ndiende mechera yakabva wandifonera because zvinhu zvangu zvanga zvakutoita mechera yakabva wandifonera zvikanzi uri kupi ndikati ndiri kumba zvikanokwanisa kuya here kuchurch ndati horit mandasvika kuchurch kuya kuya ndasvikugara navo ratasera ndakaudza prophet chichi nyaya dzakutichingoramba chingotaura each and every day but ndichingovapromisa chingova remind kuti sera just to remember sera saka now prophet vandipa 200 dollars madezi wainga achiri ma us zvanzi 200 us zvana prophet uite sei vanobhadhara rent ndikati mama i sold my phone kafoni kandasara nako kakambudzi ndakatongoreplacer for my phone but handisina fone pawhatsapp kana ndekutsvaga pawhatsapp ndekushaya but ndandisingati kuti chii eh, ndikandofonena nayo ndakatengesa zvanohoda chisvo zvazvaoma ndobva vanditi zvoni ah its okay autiochi prophet kuti wangu watengesayo uyu foni ndobva vakawari ah, kana totanga chema when i received that 200 dollars ndichitoti ah, hakuna vamwe munhu anokwanisa kukupa chi mari yakadai tesikungokupawo ikonomi yakadai soo mana totanga kuchema machero yaimbwa totanga nitora maphotos ndobva vati okay ndakumboenda ndobva vaenda so vakabva vaenda kuhotel prospect pasina na 10 minutes she called me wati uchiri pachechi here ndakanyana ndotoenda zvikanzi namba wamira ipapo ndikudzoka mai manje ndakabva wadzoka mai shero yaya ndibva vakuti ndiudza profit kuti vatengesa vakatengesa foni yetv so vandipa another 300 kuti inonotenga chi foni yepawhatsapp uye kureplacer tv tv yako ikasakwana uyokupa imwe mari ndibva vatiti profeti vati i have adopted you as my daughter yes neizvi ndichataura newe pafoni neprofeti so i just believe kuti maybe that's how they do it kuti kana ukange wada wakubatsirwa profeti will be communicating newa Hatonti saka iwewe chino unotenga foni profeti akati ita ichi just need you kuti uite chi zvavanenge vakutuma saka ini ndakavaaa vatonitotengawo nesket bcause matizi vaitopfekwa matraus mataidza mva vatonitotengawo nesket kutoa kuti pauri kudzoka kuservice yange iri wednesday pauri kudzoka wodzoka uchiwonekerwa semana manatoinaa ndatosvika mutown ndakatotenga a3 yangu then mandatotenga skirt yangu netop yangu mandatodzokera kuchurch ndadzokera mandatoona maichero akatoti ah ya good now youare looking good zvichii kanzi bos profit nhasi vari kunamatisa vanhu and for sure vakabva vatonamatisa vanhu and then vakatondiona and vakatondinamatira mandatochingwa kukugara namaichero vaive vakuti unofanira kugara padhuze neni bcause ive vaigara nechekumberi mandatochanga kugara pavanenge vari Akanzi laza yaya zvikanzi mufanira kuchengetedza cause vanoti they are evil so after service ndakabva ndaenda ku ah maichero akabva wanditeera ndakubuda bva wazikondibata pashoda zvikanzi undichengeterawo baba vangu kufuta zvataura newe nhasi pawhatsapp undichengeterawo baba vangu zvaonesa waimeya wandichengeterawo baba vangu then ah semunhu anga asinawo zvakawanda zvaifungira munhu angoti orit mama zvanzi vachataura newe nhasi saka ndakasvika kumba ma12 mid paprofet muvatanga vanotexta mawhatsapp but vaishandisa sa line vanditi hi how are you mana toti who is this zvikanzi its prophet mai chii havana kupedzisa vamoni mai chii vane panhamba dzako Munotanga father how are you because you mentioned about nditi unotanga onekwa tendachi mari yava kupi and usavapindure it's yes or no don't ask him a question don't do what what iwewe just listen zvavanenge vachitaura zvinotaura iti vatoneti hai its prophet have been given a number by my chief vanati ah father why you ndobva vanditi am blessed

Let's change the subject. Ndipo vaniti I decided nemoyo wangu kuti ndikubatsire but don't tell these people when I help you because sometimes I help nemoyo wangu wese but vanhu vanoita sei vanozokushandisa against me even mai chivero don't tell her vamai chivero vaitoziva every step even every move yandaiita mana what I it's okay prophet ndobva zvanzi haive kuti vanhu vakawanda but vanhu vanozotina vakutaura chi bad against me vanati aorai ah, prophet then andazombotaura because ndinga ndakamirira kunoti ivo vakandibvunza but i could see online even up to two o'clock mm, the next day makusen but handandisingataukwanise kuvabvunza chinhu kana kuti ase because ndavai ndangonzi

ka one per day one meal per day because i spend more time ndichinamata munhu atoti ah that's good prophet ndobva vatonyarara vanyarara then ndavabva ndangonyararawo the next day yanga iri wednesday because company yataichitanira yanga iri attached kuarmy saka ndaitoenda kunoshandira kuair force kumanyame wednesday iyoyo ndasvika kumanyame kuyoyo vakabva vanditexisa kuma 12 kanzi uri kupi ndikati ndiri kumanyami zvikanzi ukuita iwona naina kubasa zvanzi une mari pauri ndikati ndine 17 years anzaishomo wangoti uzwa ndinaida kuti utesei manati haa zvikanai kuti uye kwandinetax manati andumari ani nayo vanditi how much do you earn kokunoshande koko ndinotoima 350 hanzi ko transport tingatopiwa sometimes but sometimes apiwa zvikanzi ko fulani zvingatopiwa ndipo akabva vati 300 shoma ini i want to employ you resign like now ini mwana yanzofunga kuti munhu wachinoani kutaura naye ka asi andamuona in line iri kai its sa line i didn't know kuti ndivo here kana kuti ndo vanhu vaitona vambomentionwa bcause madezi waye ndo akatanga 2016 ndo pakatanga nyaya yapetrol nene ndobva ndatoti ah maybe vanhu vanhu aya vanenge vachinyeperani prophet because zvaingonzi ndezvekunyepa ndezvefeki ndobva ndatoti ah ndikati zvikanzi resign like now ndandati aorit ah, its okay prophet because handasina munhu ndinambotaura nawo like kundiitira ko vaingotaura neni pawhatsapp ndobva vanditi zvone Uti unoudza boss wako kuti handitode basa, I don't want to see you among those Air Force men. Wazvinzwa? Ndikati alright prophet. Ndakatobva paye paye. Ndatoenda ku bus, ndasvika kuno kubus because kana mabuda awo mapinda mufield you have to come back and report kubus. Saka ndakabva ndatosvika ndatombo resigning because I didn't know kuti ndiyani wandikutaura naye. Mana tongoita as usual manaenda kumba. so mangwana achona yanga iri thursday and kwakange kwaane mayouth service vakabva vatanga kuti takuda kuita youth service and that was the first day ravakaita youth service mbo wandifonera mbo wanditi ah, vakanditaura neni wednesday maniro mbo wanditi zvone sera eh, do you know borojo primary ndikati e ndoiziva but handizoti makombi achona anokwira kupi but ndikabvunza i think ndinowana ndobva nditi ndida kuti uye nevaborodi wekuprimary ini ndinonetsikana nenyaya yetime ndikaudza munhu kuti uya nguva yakatika ndoda kuti munhu aite sei aba auya ipapo ndipo ndakabva ndati ah its okay prophet ndinoita sei ndinouya eh, ten minutes before ndobva nditi good ndobva vati ndida kuti usvike ipapo na ten to seven I will pick you from there. Ten seven in the morning. Eh. Ndova ndaenda mamutori muna July akuda kuno ah pakati pa July. Umwe musi wa musi wangu. I still remember the date. Now the trantazia but July. so ndobva ndaita sei ndaenda kwakwaya ndasvika paborodo primary school paive profeti vakabva vaita sei vakabva vasvika vatori nemota yamama magaya nekabebi kabebi range so red and white vatovhura windi zvikanzi uya pina mashuro mana tovhunoti ndiprofeti pfungwa dzangu dzatodzakasisi panzvimbo mana tovhura Savaenzi musangano uyu kuti muita sei mutendesa sei kuti munoita mukunoitei pamusangana abroad? No, havana kutaura. So that's anina ini na didn't know kana kuti ma ma anonzi ma offices awari kupi. So I just thought kuti maybe tikuenda kupi kune mamwe ma ma shops avo. Kune mamwe ma offices avo. Ndiko vatonditi vapinda muya muya. Ndakapinda mota mandagara mandanyarara.

Gorodo muna Wadam. Wadam. Mm, panumber 15. So tasvika paya paya vakabva kututura makeys vakavhura gate matapinda mukati but imba yatonaka pane change pasingagare munhu because panze hapatombo cleanwe kana uchekwa mahuswa panotone mazuzu but apinda but it's a beautiful house though but atopinda muya muya mutori wefurniture mutori mukicheni mutori nezvese mafridge chichi mapoto maplates then mukataenda mulounge because when you are going to, to the lounge you pass through mukitchen ukataenda mulounge watonditi gara apa kana togara pacouch bva vatoti wazobhilivha kauti ndini ikati ashuwa ah, prophet ndobva watonditi wakazoribudza bos kuti wachada basa ndataura naye ndisina kutaura chokwadi because i didn't know kuti ndiyani wandiri kutaura naye wanditi its okay i want you to resign as i roll ndokuemployer handiti wakati waimboita it so ndoda munhu wandinenge ndatrasta ndoda kuti uende kuhousing project ndoda kuita yedzimba yaya yakanga kutengesa vanhu mastendi zvikanzi ndoda kuti ungoenda ikoko unoshanda ikoko nevamwana nenge vari ikoko mandati aorit ah, profet so vakavoenda kukitchen vaenda kukitchen ndibva vadzoka vakabata vakabata inonzi vakabata mari mm, bhanchi yema 50 us ndiko vatonditi handiti ndinda kurizainisa basa mari yako yaitoona kuti uchagara mamanzi mangani usingaite se usingaite basa wakambozorora saka unenge uchiita sei uchishandisa mari inge iri 1.5 ma 50 us iwayo ndibva ndatofugama ndakutochema ndikati a ah, maita basa profet ndikati no no no handichada kuti ucheme from today ndinda baba vako any problem inenge yakunetsa inini ill be there ndibva ndatoti a ah, orit profet ndobva vanditi come here vakutonditi usacheme chiti vachikucha because ivo vakagara pakaucha ndobva ndainanga ndasikopfugama pavanga vari ndobva vanditi zvoni nononono yogare pamakumbo ah, ndobva ndatorohwa neani ndatiya my father wanditi nono that's one true to sit here manene mananogara votoona kuti mind yangu haisogore ipapo vava vasunga mwaenda nepassage so pavakaenda nepassage pai paya vakabva vaenda kwavakaenda i didn't know kuti vaenda kupi vandazongonzwa vakundideedza after some minutes vaindiseya uya kuno pandaenda pandakanosvika kwavaya mamuri mubedroom bcause mune mabedrooms ariko about three one two then your three ndo central ndobva vatonditi mana tongosvika pano ndotosvika unenge wakatarisana neche neroom yaya mana tosvika vasina kutombopfeka vari naked vakatomira vakatozvibatwa dai ndobva vanditi kamiye manamira padoo vanditi kamiye ndikati ah no prophet youare my father zvikanzoni yes i told you what you think cannot happen in this world can happen but but i respect you vaenda pabed ndobva vanditi kamiye ndikati mm, prophet i can't ndikamuti zvone so how do you want me to go like just like this mboiburitsa pachina like vachiburisa like his manhood vachinditi lwanene ndakadai so ndibva ndatomubva ndaenda pabed pai pai ndavatopfeka ndanavatopfeka tight yai ndobva prophet five Vazorarani but pfungwa dzangu dzanga dzisitombori pavo because ndada kutongozviita for fear but vasatotorara neni i even asked him kuti alright if you just want to do this why can't you even use protection for me ndobva kubva vatoramba vakati no i don't use that i don't want ngati what about my life ndobva vatonditi unotyei ini chirwere chinogumira mumaoko mangu achindi affect ndobva vatorara neni varara neni paipaini pokabva wandititoni chienda ah, ngotopedza vachibva hatiti different worlds iwo nezvako zvavanga uchifunga ini nezvangu zvanaa ndichifunga i just want you to protect my name nekuti undirikine undide dotoramba uchindida uwedzere ngirimi your love ndobva zvanzi one you don't tell anyone chienda kumba manena so kana vasvika kumba ndakabva ndatongobuda epo handiti unonokwirira makombo waburukira mandavasiyeyo vachiti maroya ugadza ruya uzonditora here handizi so pandakabva ndabuda mandaenda ndaenda kudaro ndava ndichikaumba mumba sister yangu ndatosomubatsira 500 ndikati a ndabatsirwa naprofet anoti inonotenga tv yaya yawakange watengesa havani pa 500 i didn't tell her the truth ndikati nditi a saka vanhu vanovanyepera ka zvinyaya zviri kubuda izvi zvine zvekunyepa ka ndikati a vanhu vanonyepa sure ndobva ndatoburitsa zvikanzi ah saka nditonotenga tichibva ndatoenda mari yekunotenga tv yaya neve nerimwe bed nowani then iyi mari nani nayo iyi 1000 anangu kuna ndikutsa mbichana mbichana iye asingazive kuti ndikubutsa mari ndikunotenga hembe tichi zvinhu zvisina basa zvifenzi zvekuti haaoni anongofunga kuti hamebi ah, anga kachengeta mari ndobva taita sei ndaramba ndichienda kuchechi kwayo It's mid July. Ndova atonditi zvonichi ah, so ndakakontinya kuna manjina kuchurch because this day iyoyo katakabva tatoenda kuservice iyoyo mayouth iyoyo profit mbowatona matafuti mayouth ese vachitoloketa vamwe vasikana because patakazenge takupira china unoona maichoero ndaiona vasikana vakawanda we about 10 matambidzo andaiitwa envelope because tanda kupora chipiwa mari uchipiwa mari every month matambidzo andaiitwa envelope vasikana iva vaingotambidzwa ende vaiti kana vakupa vasikana vaive vakanga vachitaura neuyu vanoti iwewe ibva chimbova mira nemurume uyu iwe vachitaura nauyu voti mira nemurume wavo but unenge uchitovaona achitobudisa chienvelop achitopa vanhu vaye vaye so vanangoti maybe vana vanoita sei vanongochengetwawo ndobva nanamachingo ndingori namaitwero vaya bcause vanga vasatombode kana kuti neni unoona mwe munhu kana nditaure nemwe munhu kuchurch ndanatonzi even mafriends aite nekugara ndiri ndega ndinaivo maitwero ivavo vanhu vese vachitonditi iwe asi nyaya ukama namaichero ndatozvipesa ndakunyima ndati iye sister yamama vangu so maichero vave ndokokabva wazonditi a ah, profet vati vabhadhara chifees nekuti uindo chikoro saka chinotsvaga chi nzvimbo yekuti upese it nobana vavanaina utrust mana namaprizes mukwavanhu ndatoonzi six 650 per semester ndobva ndadzokera mana novaudza mai chivero vaya vaya vati aidzokei profet vati vanoda kupa chi mari amaowa musi wa 11 august apa nopanonyatsotoziva pavazondiudza ipapo aowa musi wa 10 vakandiudza vati profet vati vanoda kupa mari saka mangwana woita se wenonovaona ndobva ine remandi pa

Mandati haurei to prophet mandatosvika paya paya ndobva vanditi zvoni ambowazovanditexta ah, wakati ndikuuya because ndainudza vanga vataura izvi dzakakwana vasati vauya vanditi ndikuuya ndosvika na12 12 dzakwana havana kuya ndovati ndosvika na2 two dzedzo dzakwana vakabva vauya mbotinofonera because ndaitadza kuti ufura chi gate mbotinofonera vakati open the gate ndobva ndatovhura gate rayo pavapinda vapinda ndopavachizogara paakauti paya paya vanotombotora matemo vati umaifumani ndokunyepera kuti ndinoona ndazouya ndobva ah, vakangonditi kuya kuno like havanotaura kuti yatira vakati tikam here pambeta manaina ndobva ndato musi woka ndakatorinda ndakatogadzira kutaura kuti kwadi ndanditori neprotection mbeki ndobva ndatobutsa mwana vapo mbovatora mbovatokanda mubhini varamba ndobva ndarara nawo ndarara nawo vakabva vatoti tapedza vakabva vanditi usazoita matwins wanzwa marani matwins e eh, vandonditi ha nono am joking its not a time for babies eh, handinoziva how to destroy babies nani handizivi zvikanzi unonotenga mamorning after wono ndikati wo oh, anotengeswa kupi zvikanzi famasi ndikati aorit ah, its okay ndobva ndabuda muya mwena So ndakatoenda kufamasi yegamara tonotenga mamorning after i don't know kuti ndakanwa time dzakasiyana here ndakanonokanwa time here kana kuti but ndakatonwa first one then the second one ndatorinwa maseven but eh, hazvina kumboshanda so after two weeks ndakabva ndaona handina kuita sei kuita my cycle menstruation cycle so ndakagara kutanga kususpecta even mazamu angu kabva totanga kutokura akuchinja ah, ndibva ndatotanga kuudza musikana webasa wesister yangu bcause tanditogara naye kubva ndichitanga wena phd yaiva aripo iye akanga atoendawo bcause of inini ndobva ndatomutanga inini nenhani inhombi avatoseka kati mumuya unenge waona kopi ndikuenda kuchechi mazuva ano

ndopandakabva ndatanga kutexta maisviro vaiva ndisi ndikunoona profet handisisina maisviro anda kuvaudza chokwadi ndangoti handisisina chi fees bcause vanga vasati kumboita checkup on me maisviro profet line ravo riya rekusa ranga risaite riya riya ravakangoita zvekundifonera vari pagate vachiti open the gate ndona ndaiti ndikavhura ndotoona vari online but ndinovatextira vasiri line ravo vakange vaitati recommunicata neo saka ndaingosiyawo ndi online app so ndanga ndachisenda mazimeseji kuwhatsapp yaye yesa vanatouza kuti ndine munhu obva vanditi ah ndobva varegedza kupindura but after two days ndakaona yablue tick but havana mbonipindura saka menshero yangu ndavafona ndikati ndiri kudawo mari yetransport yekuendesa kuchikoro andisisina mari yetransport ndobva vanditi zvona ya ah, if you complain too much Iwe ndiye favorite daughter wa prophet. Eh, unofanira kucomplaina here and there not every day. Ndakati ah it's okay mama but makanga manditi munenge muchindisapota zvese. Saka ndandichida chi transport mani ne laptop because mandiziwa nalova kushandisa laptop like ndiri kumba chichi. Ndobva vanditi ndichavaudza zve laptop but usapote uchingocomplaina kuti ene eh, zviprofita nenyaya dzavo dzavari kuendeswa kuti kupolisi dzapetromera ndomageza wanga wasungwa kungotsfil aya he vane nyaya dzakawanda dzavakuita saka vanenge vaine pressure kuvaona kwasvina kunonetsa andati ah, its okay ndobva tatoita all night yainzi eh, miracles night so yaitwa musana ndobva tatoita miracle ah, takaenda ku inonzi official opening yehotel yaitwa musi wa 15 september ameno andizive chero mwacho ndichinoenda kuchikoro havasi kukwanisa kundipa mari yetransport nelaptop yandinoda kushandisa kuchikoro hanzi laptop vachakutengera muna wangu kana vakuda vanayo mari yacho asi mari yetransport handikushayire ndinokutsvagira 60 dollars ndokupa woenda kuchikoro sometimes ndopota ndichiuya ndichikusiya wozongodaye kuenda kumba ndobva ndataura it its okay saka ini ndakazofila kuti ah maybe because ndanditori neshungu chaidzo munhu yatsofila kuti pamwe ndizogona kunozviita sei kuzonozviuraya pasina munhu anenge achiziva at least if i tell my sister the truth zviri nani ndobva ndamuudza bcause naingonzi kakusaudze munhu usaudze munhu ndobva ndamuudza ndikati a ah, nekiki pese paya paya pandaikumira nemari ndichiti zvone ndapiwa mari pakutanga ndakatopiwa 1.5 but ndakatoiviga mandakupai 500 ndakanga ndatoita sei ndakanga ndorara naprofet ava vati saka nyaya dzokutaurwa idzi nedzechovani ko inowo vandirambira wani musuri ndakati ndandisingade kukuudzai bcause ndandakanzotsaudze munhu pakabva tondibvisa malisti bag kuti mubatokanda pasi pemota atama zvikanzi tsamamai ndinoda kuzviura here munawo ayewo hauzviura here dakukudzisisa kuti asei kudya mari ndobva ndati ayewa mundiite sei munondisa kudya mari hau zvikanzi don't wari nokudzidzisa saka time iyoyo akabva tonditi pfeka chi aita zvekudzoka zvaita zvekuti angadzikama ndobva tonditi chitora maristi bheni ndokudzidzisa kuti amari wakanyarara usazviuraye ndobva ndato atomhanyira kuclient yanga adedzerwa mukati murotpot ini vanhu ansiyani pachimuti akachisverera chi maristi bheni basa pandakanga ndakusverera maristi bheni paipai pandakabva ndaona mushonga wakunzoyawa anga aukanda pasi pemota Mana tura tutwa pakezi, mana tutrudya, mana ngogara pa passenger seat. Satime yakatozouya, akauya after 15, 15 minutes. Paakauya akatanga nakutopupa mafuro. So tinakisa kukwanisa kutaura like munhu akataura neni ndomuresponda. Muzina nakutoyerera, mafuro acho nanga kutoyerera. vanhu vange ndatomuudza zvisizvi kuti mai chivero ndovaive vaive intermediate chichi vachitumwa naprofet saka anga atombotora number dzavo aisina kudakuvafonera so ndobva um, mai ah, sister yangu yaya akasvika achitotaura neni saka ina ndakatogara passenger seat but nditi ah nainina wangu adoda wazviurayira isvosvo ndava uchidaro iwe vanatadza kumupindura nga ndini ndikutaura newe ndopakazomutesa akati ah, kuwanwa amba panika ukatodedzawo shamwari yake mumukadzi kuti auye zodrive vaenda nesu parenyatwa vaenda nesu parenyatwa pakasvika parenyatwa nava vana munzi amapweni amatomamutungani zvanzi two zvanzi a ah, misei mupei 25 liters yemvura iyi aite sei amwe amwe mukasati umuka achafa basister yangu atanga ambamira mukatanga kutondipa iye achitondinisa mvura iyayo kana tanga ndichirutsa zvakasviba svikira ndakurutsa zvakachena ndofunga andozonwa hamu 25 liters yese ndobva ndavandita arit ndakachipiwa drip so pandakapiwa drip iyaya ndakanzi drip ndere 4 hours sister yangu vatoti a ah,